Haia guys! Croeso nôl i Popty! Nawr, cyn i fi esbonio i chi pam bo fi'n y car, beth am i chi danysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo ac i wasgu'r glwch bach y notification? Iawn! Y rheswm i fi yn y car heddi yw achos fi am neud drive-thru challenge rhan dau! Iawn, pidwch becso, sai'n mynd i ganu unrhyw ordor tro 'ma, ond yn lle fi am drial

Do you like? Just a small, please. A small one?
Thank you!
OK, dyma y diod cyntaf, sef y Toffee Nut Latte. So, O ran smell, mae'n solo fel popcorn. Mae nhw wedi ychwanegu fel rhywbeth o sprinkles ar y top. Um, iawn, beth am mynd i flasu fe? Um, Dwi'n siarad ffroff fi wedi cael hyn o bryd, so. Bewydd. Fi llosgi tafod fi. Ww! Fi ddim yn meindio hwnna o gwbl. Um, mae e'n really fel... Um, mae rhywbeth eitha cinnamony am byti fe, really nadoligedd. Bydden i'n ordro fe eto? Fi'm yn siŵr iawn. Sai'n casau e ond fel sai'n obsessed. Fi'n falch bo fi 'di myn' am hwn a dim yr un gingerbread tho. Ond os 'yf chi'n lico yym coffi gyda fel yym syrups fel caramel ne' yy fanilla Mae hwn yn un really neis i trial. Allan o bimp, fi am roed tri a hanner. Iawn, nesaf ar y fwydlen, mae'r festive bake yma, oce? Okay? So, um, pasti, a yn y pasti mae yna um, twrci, bacwn, Stuffing, fi moyn gweud. Yym, o, nawn ni jyst trial e. Oh my god. Oh my god! Mae hwnna... Mae hwnna'n delicious. Allan o bump, pump. Oh my gosh, argymell hwnna gymaint. Dyma ni wedi cael y drive-thru olaf, a fi wedi cael dau beth. O'n i mor siomedig, oedd un o'r pethau o'n i really, really eisiau ddim ar y fwydlen gyda nhw. Um, o, basically, oedd ddim ar ôl dyn nhw. Ond, i unrhyw un sy'n nabod fi, maen nhw'n gwybod pan fi'n meddwl am nadolig, fi'n meddwl am gaws, oce? Okay? Hoff fwyd fi yn y byd i gyd yw caws. A nes i weld bod gyda nhw cheese melt dippers, A pan weles i nhw, oedd jyst rhaid i fi galw nhw'n gweiddi'n enw i! So, rydw i'n deimlo bod rhein am fod yn neis anyway. So ti'n cael pedwar ohonyn nhw a maen nhw'n edrych fel hyn. Huh. Ond mae fe yn gweud caution hot. mm. I wish maen nhw'n trwy'n saws i fi ddo. Fi'n lli dechrau gyda hwn yn rhy neis gyda rhyw saws bach. Ond Na. Pump allan o bump. A gan bod dim hufen iâ gyda nhw, mae'r um, oedd y machine di torri. Typical. Um, nes i benderfynu mynd am y festive pie. Yn hytrach na'r apple pie. Nawr fi, fi'n mynd siŵr os fi'n mynd i hoffi hwn, achos beth sy'n ynddo fe yw cwstard a mince meat sef be' chi'n ca'l mewn mince pie. Ma'n edrych yn ma'n smelo'n rili neis ond fi'm yn siŵr os fi myn' i hoffi fe. Ooh! Fi licio'r bit um, y tu allan. Mae hwnna'n tasto'n neis, mae hwnna'n tasto'n very cinnamony. Ond um, ta wedi cael y mince meat eto, so... Na. Oh. Uh. Na. Mm-mm. Na. Yym, ma' 'na gwstard, ma'r cwstard yn rili felys, a ma'r mincemeat jyst ddim yn cyd-fynd, yn fy marn i. Yym, so am y cheese melt, pump allan o bump. Am y festive pie, sori, Ian, o swn i'n lico'r tu allan. A dyna ni am fideo arall. Diolch am wylio guides, cofiwch i adl fi wbod os bo chi am drial unrhyw un o'r bwydydd ma yn y sylwadau isod. Cofiwch fel fi'n gweud bob tro i danysgrifio i'r sianel, i rhoi thumbs up bach i'r fideo neu i wasgu'r glwch notification. Ond tan fideo nesa, tara!